Baalagummaa ijoollee ammaa Yaa. kanaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daawwattootaa fi hordoftoota dursa oro Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh akkam jirtan nagaa qabdanii fayya qabdanii isiniin jecha ta akkasiitii daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa tuturree jirraa bubbulee jirra jirraa bubbulee jira fiidiyoo irraayi amma arraa dursa kiyyaan rifachiisuu deema Ni jiraan ree nuti gaafa ijoolleedhaa abaluu wajjin isin agarree gaafa dubrummaa keenya abaluu wajjin isin agarree maal maal gizee namni nuun jee ni rifanna. Biyyaa'uu baana qaanyiidha biyya teenyatti. Zabana ammaa keessatti qaanyii miti. Akka moodeelaa laaltiyyuu ijoolleen sanumarraa keetiin dursaa kiyyaan irraan tana abaluu wajjin si arkee namaatu naa himee hin jaan dursaa kiyyaanii. Namaan naa himee ati dursaa maaliif akkana taata? Akka dhugaatti namni naa hime garuu akka dhugaatti namni naa hime an si dhalee si guddisee biyya namaa keessatti illee si dursaa dhalaa jala deemtaa jetiin dursaa kiyyaa gaafadha. Waan inni naan ji'u walumaan hubannaa daawwattootaa fi hordoftu keenya ta akkasitti gaa an dursaa kiyya gaa ani haati gaa osoo dhoysitu dhoysituuti agartuu ijaa dhoysuu dadhabdee janaati. An dursa baalaan irra cira. Waa balleessa takka dhalaa jala deemaa takka maal jala deema je'ee yaadu anumaan jaan ganamaan naa hime garuu awwaan kana ta akkasiitii daawwattootaa fi hordoftoota keenya hanga qophii keenyaatti nu faana turaan afeerraa keenya. Dursa dursi dursa umma kee waa naa biti mee gabbayii lafaa kee waa naa illee waa illee naa biti ati sumaan kana dhaggunda lafaa kee waa illee naa biti Wayin si gaafachuu barbaada. Gaafsa hin bitu. Ati guyyaa halkan taa'aa bultee guyyaa marafaa oolta mee ummatichi. Halkan kana rafiin mushkila. Mashaqqaa gurguddoodha. Guyyaa ammoo ni rafta. Maali abriin akkanaaf hin dursaa kiyya.
As qashiram jee kaata. Maaltu qishishinim jettee kaata eega ganamaa harafu jirtu. Hima. Ganama dhuftee karafaa jirtu hoo maali? Yaa dursaa kee. Qaymee ammaan tana waan si gaafadha. Qaagumaan aan bitini kee waan si gaafadha kalas tamam. Alkee. Alkee lafa.
Maal gaafata? Alkee mee waan si gaafadha alkee ummaati je. Ati silaa dubbii tiyyaa eegana dhaga'uu didda tu- tutturtee jirtaa bubbultee jirtallee. Tutturtee jirtaa bubbultee jirtallee. Qilleensa keessan deeminii. Obbaa qilleensa keessa deemtee dhufte naaf hin argamtu karuma alaa deemta jechuudha. Ala kana bikka haala ati dhayxaa nan gaafatina. Tamaam. Mucaan kiyya nama gaariidha. Miskiina je'eetii nan ammoo namatti illee himaa lubbuu tiyyatti illee hima. Nama gaariidha haa maal balleessa. Ati nama gaariidha? Nama gaariidha ati? Wallah? Idul Hamd. Deengadda eessa dhayxe deengadda? Deengadda deengadda. Sabbiraayisiin si godha gaafa naan jette takka.

Maal jedhanii?
Dursaa dhalaa wajjin agarree karaa saba'iin kanatti naan jaan. Karaa sabii. Karaa saba'iin kana dursaa agarree dhalaa wajjin naan jaan. Hayyee.
Ati dursaa kiyya dhalaa wajjin deemuu ni geessee ummaa waliin anatti ga'a anatti nama birootti hin beekoni. Eenyu siin? Eenyuu si himee miti bar namaan naa himi. Karaa saba'iin dursaa wajjin agarree dursaa ati kophaa dhaltee guddistee biyya namaa keessatti hunoo dursaa dhalaa wajjin deemaa naan jaan ummaa iyyatti dhalaa wajjin maa deemta?

akkaan sitti murattaba tahee fuudhe. Faayoo sii mimi. Faayoo faayoo dugda bbo. Faayoo ati beektu jiraa wuri. Irra irra hin qaqqabin.
Baala irratti hin cirin. Faayoo sii mimi. Faayoo tamtu naa hima obboleessa. Yaa umma suuf waan akkanaan keessa dabarree jirra. Faayoo sii mimi. Edaa faayoo sanii ijoollee taati. Faayoo teenyaa ijoollee taati. Maaf hin beekne.
Wallah.

Hey. Ati haana ful galbi. Aywa, baadiyeen akkana Saboota. jetteetu mana sossobdee ati galbii tiyya keessa jirta yaa ummaa tiyya maarreedha boodarra saree haadarraa hiikkatte taate Naan taatu malee asirraa naa taate baqeessee. wallaa kijiba kana anu an taa'inarra an kijiba kee kana hin danda'u
Akkasiiti. Sii galee?
anarraa dhaabi kijiba kee kanas hin danda'u